Ko ngā manu kōrero. Ko ngā manu kōrero. Ko ngā manu kōrero. Kūkū te kereru, ruru ōna pākau, pakipaki ana ki tau rewera. He pūrei kohu tāiri ana ki runga o Hiona, Haruru te wō, wawā te wō, ora te wō. E tapa ki te karamatamata o Tū te Maunaroa, kia taukī ake au, kotahi te ture mō nā iwi e rua, Mauna Pōhatu. Kia mawhiti rā taku haere kia korawaitia au e te hauhuna, e te pua hei iri ki runga o Taranaki Mauna. Whakaraukaka i ngā reo ka rere nā mā titirūri a te Pākehā. Tihore mai te rani, toro mai ngā hīhī, kitakita mai ngā tātarakihi. Patupatu ana te rere o ngā pae. Huripaki a te whenua, huripaki a te tanata, huripaki a te whakaaro o e tau te rona mau. He hōnore, he kararia, he mauna arana ki runga i te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Hautea te huruhuru, kua rere ngā manu, kua nū te wao. He humae kō kūkū hei parekawakawa i ōku mate. Tēnei au te uri o te raupatu ki Taurewera, nā te whakapae kōhuru o te wākana. Wāwāhihia te rua o taku taki, ko Rua Kēnana, ko Mauna Pōhatu, ko Te Whitiōrana mai, ko Tohu Kākahi, ko Parihaka. He maunārana ki runga i te whenua. Tīrama mai Tariao kia tuia nei ō tātou mate, tuatini i hina i te rau a te patu. He whakaaro pai ki ngā tāngata katoa te huinau nā kura ki te pā haere, haere, okioki mai ki ngā rinarina o te wā hinaro, Pai Mārire. Ka tū au ka korikori ka puta te rana Taranaki e hau mai nei. Taranaki Mauna, Taranaki Tanata, nā koutou te karana kia huihui mai tātou i raro i te taumarumaru o te tipuna mauna, tēnei ka mihi. E taku kaupapa kōrero, nāku koe i tohu i roto i te hāwere o te whakaaro. I tohua ai koe i te mea i roto i a koe e kite ana au i tōku ao onamata, i tōku ao anamata. Mā ō mahi ka kitea koe te ao e tō iwi Māori. E te iwi, i tēnei wā tonu he iwi kai te huri haere, kai te whakatairana i a rātou kia kitea mai rātou e te iwi Māori. Kai te rikarika katoa tēnei huna ki te hamu, ki te patio i te āhei, i te huna āhei ana ki te pōti. Kei te oati rātou. Mā rātou tātou e ārahi ki te orana tonutanga, ki te kōmata o te rangi, ki ngā koura me ngā mīere katoa o te ao. Hei te rā horoi e heke mai nei, ka whati ngā oati. Hei te Rātapu, ka rutua mai tātou i o tātou moemoeā. Auē, ka aroha ki a tātou. Heoi anō, kāre au i te tino mārama ki te ao o tō ranapu. Engari, kia tohuri atu au ki te kōrero ki tētahi ao e mārama nei au, arā, ko te ao taiohi. E te iwi, ko tātou te taiohi tētahi iwi kaha ki te whakatairana i a tātou anō, kia kitea ai tātou e te ao, e tō tātou iwi Māori hoki. Hai tauira ake. Ko te hanga o te tangata, ko tana āhua tētahi mea e kaingākaunuitia ana e te taiohi o nāianei. Kua whakatahahia te rina raupa e te rina māheniheni. He ripi tiki, he panipani kanohi, he haeana makawe te mahi. Hei ētahi wā, ko nā tai tamatāneke ēnei e kōrerohia nei. Ki te pīwari, ki te ātaahua rawa atu, ē, koinā te taumata ka whāia. I ēnei rā nā te hangarau hoki e taea ai koe te whakanui, te whakaiti rānei i ētahi wāhanga o tō tinana. Mēnā he hewata au, ka taea ai koe te whakatipu i ō makawe, kia koromiko, kia pūhutihuti rānei, he aha ai, kia kitea, kia mīharotia ai koe e te ao. Engari ko ētahi ranatahi, oa te māka! Ka kuhu atu ki te hōhipera, kotahi te tapahi mai te tākuta, ā, awaki i te ata, he tangata kē. I kuhu atu ki te hōhipera, ko Hone tana īnua, ā, mea rawa ake tana okina ki te kāinga, ko Hera kē tana īnua. Hei ētahi atu wā, ka kuhu atu ki te hōhipera, tuia atu, tuia mai, ka panoni i ngā karu kia kākāriki. I kuhu atu ki te hōhipera, ko tā Mara tana īngoa. Ā, mea rawa ake hoki ana ki te kāinga, ko Tāmati kē tana īngoa. Ana, e he aha e pēnei ai kia kitea e tōna ao, e tōna iwi Māori? Ko te ao hurihuri tēnei a te taiohi. Nō reira, e aku hoa taiohi, ahakoa pēhea o tātou mahi, hē mai, tika rānei, āe, Kei te kitea ō tātou mahi e te ao, e tō tātou iwi Māori. He rerekē anō tēnei ao ki te ao o whakapata, ka mutu, ko tā te kaumātua titiro ki tēnei ao, he rerekē ki te titiro a te rangatahi. I a au e pakeke mai ana i roto i tērā o aku iwi o Waikato, i waiatahia tēnei waiata i te kōhana. Ā, ko te waiata nei, he ako i a mātou ki te tatau. Ka ranona hoki te wairua manaaki, te wairua atawhai a te māmā ki ana punua, pērā i ō mātou kaumātua ki ō rātou mokopuna. Ia whakarongo ake tātou ki taku reo rōreka. E toru nā rakiraki kauhoe ana i roto i te repo i Pāmama. Karana a Māmā hoki mai. E ru ana rakiraki kauhoe ana. Ahakoa ka iti haere nā rakiraki a koe e tatau ana, i te mutunga, ka hoki katoa rātou ki tō rātou māmā, ki tō rātou repo, ki te ūkaipō. I ēnei rā, ki te waiata hea tēnei waiata ki taku reana, ka pēnei pea tō rātou titiro.

Waihoki te heahea kei te hiahia noho ki tō repo, tē anuanu noa iho. E hika mā, koinei te ao ētahi o taku reana. Kua ngaro haere te wairua matemate ao ne tētahi ki tētahi. Hai ētahi wā, kua tū ngā ihu, kua rikarika katoa rātou ki te mahi ngā mahi a te pakeke, engari, kei te ihu hūpē tonu. Nō reira, āe, whai te kitea ō mātou mahi taiohi e te ao. Ahakoa, hei ētahi wā, ehara ēnei mahi i ngā mahi e wawatatia ana. Mā ō mahi ka kitea koe e te ao, e tō iwi Māori. Āe, kei te whakaae au ki tēnei kōrero, heoi anō, kia mōhio koutou ki te āhua o tōku ao, ka mārama hoki koutou he hai au e whakaae ki tēnei kōrero. Ko te iho o tōku ao ka roto i ōku marae maha i roto i taku whārua. Kai ētahi o nā tanihana, ka oho au i te toru karaka i te ata, ka haere au te āwhina i te tunu parakuihi. He kou rori i te pāreti, he pata tōhi, he tunu hēki, he pīra rīwai, me te tapahi mīti hai whakariri mo nā ope ka whakaeke tuatahi i te ata. Ka tahi au ka haere ki te kura. Mena ka waimaria au, ka noho au mona ra e rite ana. Kai roto i enei mahi ranatira etahi ako whakatau i te tangata. He korero, he pukena, he uara kai roto i enei mahi kare kitea i roto i te pukapuka, penei i te horoi terotero me te tunu ewe. Ko aku hoa i roto i tēnei ao, ko taku tīra me taku oka. Enari, kai te uhuhu pē tonu au i roto i tēnei ao, i te mea kai te motu tonu i ahau taku rina. Enari ko te mea nui, kai te ako tonu au. I roto i te ao o te rinawera, āe, ka kitea koe, enari ehara i te mea kia kitea ai koe, enari kia mahia te mahi, kia mākona ai ō manuhiri. Kia mau tonu te mana o tō marae. I te tau 2007, i tutea te mana o ō mātou marae Ruatoki i te whakaeketana o taku whārua e te Ture Whakatuatea. I kitea te kanohi kaikiri o te Kāwana ki te whakawhiu i taku whārua. Ko te kanohi i whakairotia e ngā kaipāpāo homotakuwhārua, he kanohi anuanu, he kanohi weriweri. Oro whiua mai ngā kupu hāhani mō taku whārua. Ahakoa te mamae, te naukino o ēnei kupu, i tukua tonu e mātou tēnei huna ki te hoki mai ki roto i tō mātou whārua ki te tuku i tā rātou kōrero whakapāha. Nā ēnei mahi i kitea te kanohi tūturu o taku whārua e te ao, e te iwi Māori hoki. Ko nā tohutohu a o mātou kuia koroua te whakaaro pai ki nā tāngata katoa. Te matemate ao nē, tētahi ki tētahi. Ko te whakautu ki nā kupu hahani o te kāwana, he terotero, he pūhā. I utua te kino ki te pai. Enari, ehara i te mea i warewaretia tō rātou hara nui. He riri nō ōnamata i whakatauria inamata, he aha ai, kia rono mau te hīkoi anamata. Ko taku reana te reana tamariki, i rono, ā, kai te rono tonu i ngā mahi taurekareka a te Kāwana ki a mātou. Ko mātou i prania pēnei te hoiho ki te kōrero he iwi whakatuatea. Nō reira, koutou nā māna i tō rangapū, e koropupū ana ō koutou huare e tēnei mea te patipati, ki te hiahia koutou i taku pōti, tā Tīmoti Takiwai, kia maumahara. Mā ō mahi ka kitea koe te ao e tō iwi Māori. Heoi anō, ka mīere koutou i te, mena kei te hiahia koutou i taku pōti, i te mea, tekau mā ono anake taku pakeke. Heoi anō, he mana nui kai roto i taku kōrero. E aku hoa taiohi, mahia anā mahi kai tamariki ana. Kaua tātou e hīkaka ki te mahi nā mahi a te pakeke. Mahia anā mahi e tika ana, e hānai ana, e whakatairana ana i a tātou te ranatahi. Kia tū rangatira ai tātou i roto i tēnei ao, ko tātou hoki taua ao āpōpō. Nō reira, huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko ngā manu kōrero. Ko ngā manu kōrero. Ko ngā manu kōrero.